Mähriban tomaşaçylar, bu gün bolsa Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň on altynjy orta mekdebinde. Magtymguly etrabynyň on altynjy mekdebiniň müdiri Hüseýin mugallym. Hüseýin mugallym häzir giňişleýin özüni tanyşdyrar. Mugallym özüňizi tanyşdyrsaňyz yzyndan bir mekdep barada Men Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň on altynjy orta mekdebiniň müdiri Hojamyradow Hüseýin. Bir müň dokuz ýüz segsen birinji ýylda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň matematika fakultetini gutardym. Ony gutarandan soň üç ýyl Aşgabatda tehnikumda mugallym boldum. Soňam bäri dogduk mekanym obama tarap mugallym bolup geldim. Ilki işe obada on birinji orta mekdepde fizika mugallymy bolup başladym. Soň bäri öz obamdaky mekdep on ýyllyk boldy. Ondan on ýyllyk bolandan soň men ondan bärki mekdebe matematika mugallymy bolup geçdim. Şondan soňam şu mekdepde işleýän, kyrk ýyldan gowrak. Şondan bärde şu mekdebe hyzmat edýän. Iki müň on sekizinji ýyldan bäri hem şu mekdebe müdir diýip bellendim. Şondan bäri-de şu mekdebiň müdiri, şoňa hyzmat edip gelýän. Şoňa bagy-bossanlyga öwürmekde ýa okuwçylaryň döwletde orun almakda alan ýerlerimiz, orunlarymyz gaty kän. Ine, bagy-bossanlykda iki müň ýigrimi dördünji ýylda döwletde baş baýraga mynasyp boldum. Bärleriň aralary soň ekileni bar, öňünden irden ekileni bar. Ine bagy, baga bürenip dur mekdep. Aňyr tarapam şoň ýaly. Ýagny bu taslama döredijilik bäsleşiginde dört okuwçymyz döwlete gatnaşyp, üçi şonuň ornuna mynasyp boldy. Birinjisi Baýew Ysmaýyl, ol ykdysadyýet Institutyny okudy, okady, tamamlady, iki ýyl işläp ýör. Ýöne şol bolsa döwletde baş baýrak aldy, taslama döredijilik bäsleşiginde. Mämmedow Mämmedow bolsa ol ondan öň, ondan iki ýyl öň döwletde üçünji orny aldy, taslama döredijilik bäsleşiginde. Ondan meň öz mugallymym bardy, fizika mugallym. Häzir Jemagat institutynda mugallym bolup işläp ýör. Şamuhammedow Şamuhammet Jemagat institutynda mugallym bolup işläp ýör. Oňam okuwçysy döwlete gatnaşyp, üçünji orun aldy fizikadan. Ondan başga-da, ondan öňkülerdenem kän. Ýa olimpiada bäsleşiginde Hojamuratow Omar döwletde üçünji orun aldy. Galan indi welaýatda, etrapda geçirilýän bäsleşiklerde orun alan okuwçylarymyz gaty kän. Men özüm bolsa Magtymguly bir Magtymguly etrabynda däl-de, etrap boýunça tanalan matematik mugallymy bolup durýan. Etrapda hünärlerini ýokarlandyrmana barýan mugallymlara sapak berýärdim. Garaşsyzlygymyzyň ýigrimi ýyllyk ýubileý medaly bilen sylaklanan zähmet weterany. Bilim ministriniň hormat haty bilen sylaglanylan sylaglarym bar. Gowy iş bar ol aňyrkyleriň şoň aýdymy gowy iş bar şoň özi öle iş bar olar al ol aňyrkylar özüni öle ine bu hoz agajy ine nar nar indi güle durjak bolup dur ine bar nar indi açyljak bolýar güle

Galaňyzda ynha tut agajy bar. Mugallym bolmagyňa sebäp bolan adam bar. Hawa, men mugallym bolmagyma sebäp matematik mugallymy okatdy, başlangyç synp mugallymym matematik mugallymy boldy, Abaýew Mukum. Soňam ýokary synplarda hem matematika mugallymy bolup okatdy. Şol şonuň beren bilimi, şonuň terbiýesi meni matematik mugallymy bolmana itekledi, höwes döretdi ýaşlykda. Biz şonda okan döwrümiz hem şo mugallymyň tagallasy bilen Tomskydan we başga ýerlerden ýazuw işleri alyp-da, şolara gatnaşýardyk. O wagt näme, sanly bilim ulgamy ýokdy, hat üsti bilendi. Şular Gül çitilleri, nahallary nahal edip soň göçürýäs. Ine bärde ine beýleki bir ýyllyk ekilen güller. Ine bir ýyllyk ekilen güller bar ine bärde. Ine şular bir ine indi göwher urgapdyr birinji. Bular şeýle ýyllyk güller, ýylda ekilýän güller. Ine bular bägül nahaly. Güýz aýlary, gyş aýlary klýonkaň dibinde durýar, klýonkaň dibinde. Soňundan o indiki ýyl güýzde bir ýyl geçenden soň göçürilýär. Ondan başga-da meniň hakyky halypa mugallymym Gurban Sahetow Amanset mugallym, güýçli matematik. Onuň häzir oglanlary, neneleri uly ýerlerde işläp ýör, ýokary okuw jaýlarda mugallym. Şolam meň hakyky halypam. Meniň uly matematik bolmagyma oňam goşandy gaty köp. Şoň ýaly üstünliklere amala aşyrmaga täsir etdi. Mugallym siziň öz okadanlaryňyzdan, şu mekdepde işläp ýörenler barada. Meň okadan okuwçylarymdan işläp ýören gaty kän. Häzirki şu wagt ýaş mugallymlaryň köpi meň öz mugallymlarym, öz okuwçylarym. Ine, türkmen dili, edebiýat mugallymy Nurgeldiýew Mergen ýa beýleki ýaşlar Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi gutaryp gelenler, öz okuwçym, öz mekdebimizde işläp otyr. Ondan daşgary-da, ine, bu himiýa-biologiýa mugallymy Ekäýew Çary, meň öz okuwçym. Ary Ýigrimi mugallymyň on alty, on ýedi sanysy meň öz okuwçym. Özümiz okadyk, bilim okadan, özüm bilim beren okuwçylarym maňa mugallym diýip ýüzlenýärler, hormat goýýarlar. Şolar bary meň öz okuwçym. Bir deň-duşlarymdan bir üç-dört sany mugallym bar, galany meň öz okuwçym. Aňki deň-duýym alty sany düýp. Ine, bärde hem bar, Soň özüne bir odanja melewşe gyzylymtyr reňkde gülleri bolýar. Beýik galýar. Metr ýaryma golaý ýukaryk. Mugallym şu bakçylyk bilen-de tanalýar-da esasy mekdebiňiz. Şu bakçylygyň başlan döwri, haçandan başlady, mekdebiň gurlan ýyly başladymy, bakçylyk soňra has gülläp ötdümi? Mekdep
bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylda gurlan, ondan ilki sekiz ýyllyk mekdepdi, soň ol ä bir on bäş ýyldan gowrak wagt on ýyllyk mekdebe öwrüldi. O bagy-bossanlyk ilki mekdep gurlan ýyllarynda diňe bir saýa beriji agaçlar bardy, bäş-alty sany. Soň wagtyň geçmegi bilen miweli agaçlar ekildi, ýerlere miweli agaçlardan doldurdyk, bägüle doldurdyk. Ýaňy görkezdim size. Nol on alty gektara golaý ýeri özüm öz elim bilen eken bagym bar aňyrda. Köpi wişna agajy, armyt agajy, şolar. Ine gül gül bägüllerim bar. Saýaly agaçlarym bar. Ine şularym ine üç ýylda ekilen saýaly agaçlar. Bärlerde bar. Öz elim bilen. Onlarym ýylda-da üstüni dolup otyryn. Ýaňyda görkezdim. Ony agaç tapýan, özüm matematikam bolsam, bagbançylyk bilen meşgullanýan. Ine, şu tapanym ine bar. Çereşniý. Ine, ýaz başy tapylan ine, şulary görýäňmi ine? Ine, saralgy ine. Ýaz başy tapylan ine. çereşna agajy, ýaz başy tapylan. Limon nemesi, limonyň ysini berýär, ana ýanyňda-da bar. Dynç berýär, neme berýär. Ýöne bular sary gül bolýar, adam boýuna galýar. Ora birazçyk häzim gijiräk açylýar. Hmm, sary güller. Pasyla görä güller. Owa, pasyla görä.
Her pasyla görä gül bar. Indi şu taýda şeýle sorag ýüze çykýar-da. Mekdebiň okuwçylary bar. Öz okadan şägirtleriňiz bar. Indi şolar şu bagçylyga, edep-terbiýesine täsiri, işjeňligine täsirleri, özleriniň şu baglara, bossanlyga, gülçülige gatnaşmasy, şolar barada aýtsaňyz. Ine, biziň okuwçylarymyz hem Äk hünär ugrumyz gülçi bagban bizde. Olaram ine şu ýyl ine okuwçylaryň güýji bilen bir ýyllyk ine gül agaçlaryny ekdik. Ondan ýaňky bägül nahallaryny ekip ýetişdirdik. Olaram gatnaşýar. Ondan kiçi klaslarymyzda biz ine bäş synplarymyzda bäş, alty, ýedinji synplarda durmuş zähmeti geçilýär. Olaryň özüne bölünip berlen kiçi-kiçi uçastoklar bar. Olar hem şoň içinde güla gül ekýärler. Ýyllyk, ýylla ekilip durulan güller ekýärler. Üç pasylda-da gül bolar ýaly bolýar. Häzir agaç ugry menä şu, ine şu indi ikinji ýyly. Çereşni bar. Geçen ýyl tapdym. Nesip edenden indi boý alypdyr, nebetdir. Çereşni agaç geçen ýyl tapylan.

galyň ýalpak, rozoýý mahmal gül şu. Indi açylyr bu ene.
Indi açylyr bu ene baý. Rozoýý mahmal gül. Iýsem gaty gowy iýsi bardyr. Ony aňyrda-da gozalar bar. O gozalar indi düwüpdir, indi açylmaz. Ine gozalar görýäňmi? Ine gozalar. Indi açylyr bu ene. Indi açylyp urapdyr. Bakmaly güller. 45 sotykda 0,45 gektarda hmm. ekin meýdanym bar. Şonuň mysal üçin deti bir 0 on näçe golaý gül agaç, gül. Gül nahallar ekilen. Hmm. Galan ýerem miweli agaçlar ekilen. Saýaly agaçlar bar. Umuman, ýylda biz üstüni dolup otyrys. Ine, şu ýyl ekilen ene saýaly agaçlarymyz hem bar, ine, bärde. Ine, bul hem şu ýyl ekilen. Ýylda üstüni dolup durus. Ýylda özümize bir ekinimizde ýok, gül bolsun, agaç bolsun getirip. Ha. Ine, wişni agajy ine şu wagt güli sowulyp, miwesi düwen wagty ine şu. Hmm. Wişna agajy. Ýöne Biziň häzir mekdebimiziň meýdançasynda miweli agajyň köpi wişni. Mugallymlaram biz oba ýerinde ýaşan, näme bolar bary daýhançylyk bilen gowy baş çykýar. Hakykatdan hem biziň ine köp mugallymymyz himiýa, biologiýany okuwçylarymyzdan gutaran gaty kän. Olar agaç tapmany, ýa dürli-dürli agaçlary tapyp, bir topar hasyl, bir agaç, bir düýpden iki, üç hasyl berýän agaçlar hem bar. Mysal, almada bir tarapynda gyzyl alma, bir tarapynda gök alma bolup durany bar. Ýa armyt agajynda-da şoň ýaly. Şol siz işleýän ýaş mugallymlaryň siziň şägirtleriňiziň etýän işleri? Oba, bizde işlän ýene şu wagt hakykatdan hem häzir Biologiýa-himiýa mugallymymyz bar. Şoňa agaç tapyp Mysal ekäýs, çary, ýaýna ýaş mugallymlarymyz bar. Ugry himik bolmasa-da, biolog bolmasa-da, oladam tapyp otyr. Ýaýna mysal üçin, beýleki ugurlary gutaran, mysal üçin, ine, ýörite Şamuhammedow Berdi mugallymymyzyň o dürli agaçlary ekip otyr. Ol biziň mugallymlarymyz oba ýerinde bolany üçin, olar diňe bir mugallymçylyk käri bilen çäklenmän, daýhançylyk bilenem güýçli höwesli. zähmet çekýärler. Ine şu naryň çiwigi ine. Ine naryň çiwigi şular. Ine niş durur gapdyr görýäň? Ine niş durur gapdyr. Şüýle ekilen. Ine geljek ýyl nesip bolsa göçürip bolýar. Ine bulam özüne göre bir bir daşary ýurtdan gelen agaç. Hem owadanlyga uly-uly güli bar. Günebakaryň güli ýaly güli bar. Günebaryň özem gaty beýik ösýär. Özem gurluşyk materialy hökmünde ulanyp bolýar soň muny. Hmm. Gurluşyk materialy hökmünde ulanyp bolýar. Ine bular hem ine wişneler bar. Hasyl duran wagty, hasyla duran wagty. Mugallym diýmek ştaýda okuwçylaryň tebigata bolan söýgüsini iş ýüzünde görkezmegiňiz sizde amala aşýar. Hawa, biz hakykatdan hem okuwçylara diňe bir bilim bilen bermek bilen çäklenmän, olara zähmet terbiýesini hem berýäs, hemem tebigatdaky özgermeleri bilen tazyşdyryp durýas, bagbançylyk ugrundan has köp iş alyp barýas. Şolarda-da şolary öwredýäs okuwçylara-da. Oglum şeýle gyzykly gürrüňleri berdiňiz. Bagçylygyň, gülçüligiň arasynda aýlap görkezdiňiz. Olar barada gürrüň berdiňiz. Häzir tomaşaçylara gepleşigiň arasynda görkezeris onda. Size minnetdarlygymy bildirýärin tomaşaçylaryň adyndan-da. ählimiziň, ähli pedagoglaryň adyndan ullakan sag bolsun! Sizem sag boluň, ýörite geleniňiz üçin, gürrüňdeşlik geçireniňiz üçin. Siziňem işiňizde rowaçlyk, üstünlik arzuw edýän. Sag boluň! Hormatly Arkadagymyz, hormatly Prezidentimiz ujypsyzja eden işimize uly bahalary berýär, bizi höweslendirýär. Biziň işimizi has höweslenip işlener ýaly bizi begendirip, sylaglap dur.